PMCF online inkhawm chhimtu zawng zawng te in za vai in tho leh kan Lalpa Isua Krista a mengin chibai ka bu ka che u. Vawilai kawn hun man dan tur chu hetiang hi ni eng a, a hruaitu hi nula Gospel Lama sawmi keimah ka ni a, tichuanin zai rawngbawlna hun min neihsak turin tlangval ke leh chhi. kan beisei ang a, tichuan thuchah hi tlangval Hezekiah beipatha hnen atangin kan ngaithla ang a, ṭawngṭai ruahna hun kan hmang dawn bawk a ni. Pathian Tutiang Lim lo ngaithla ang u, Rom bung riat changkhat leh changhnih, chutichuan tunah zawm Krista Isua awmte tan chuan thiamloh chantirna reng a awm tawh lo. Krista Isuaha nunna thlarau dan chuan sualna leh thihna dan ata chu mi ti chhuak tawh si a. Hepan kan Bible chang chhiar te kan za bai tan man min sawm sa vah se. Tunah chuan zai rawngbawlna haw nei turin tlangval ke ri chhi loh sawm ang.

Tawngtai rualna hun ka lo hmang dawn anga hmasain tawngtai thupuiawm zai ka rawn chhiar chhuak ange. Pakhatna, Hrilengin ziaawm lam a pan deuh deuh theih nan pahnihna, Missionary ram chhungah leh ram pawn awm zawng zawng te tan pathumna, PMCF member zawng zawng te tan palina thawhlawm, kan thawhlawm lakkhawm te kan hlan leh dawn bawk a ni. Tichuanin. Tilai kil sirah hianin phone number kan dah a, hetah hianin kan thawhlawm te, kan thaw theih ni te kha kan han hriat tir leh bawk e. Chuan a tawngtai ruahna hun kan hmang dâwn dang a, tawngtai tawpna chu helamah kei mân ka lo siam dâwn a ni.

Awle pa kan Pathian min hmangaih a min enkawntu i awmpuina leh kaihruahin te kan chang zela hnenah lawmthu ka rawn sawi a, vawiin i âge ni BMCF member te nangma hmaa kawn leh zah theih tur nangin min hruaikhawm avangin hnenah lawmtu kan sawi leh bawk e. Chuan aw hepa ah tuna kan hrilh leh mek te hepa in zah lam a pan deuh deuh theih nan kan dil a leh a natna vei tu te zawng zawng tan kan dil sak a nangma rawn pui in kai hruai la tisa leh thlarau dam nan tan kan dil sak leh bawk e chuan aw hepa kan mission i ram chhung ah leh ram pawn a awm zawng zawng te tan kan dil sak bawk a nangma an awm pui in kai hruai la aw hepa an hnathawh na hmun ah zawng zawng te nangma ah i awm pui a i kaih hruai na an tan kan dil sak leh bawk e. Tichuanin Nupa PMCF member zawng zawng te tan kan dil sak a, Thlarau Thianghlim Hmumka tein min pual a, kan awmna hmun theuhah Lalpa mite tana malsawmna ni zel thei turin angin min pui tur chein kan dil bawk a, tichuanin kan thawhlawm tein henah kan rawn hlan a, angin i ram zau nan min nei sak la, Lalpa petute zawng zawng pawn angin a leh tam taka i malsawmna i vur turin kan rawn dil leh bawk a ni e. Machan nupa vawi nen kan hun hman tur zawng zawng te i kutah kan hlan a, nangmah ni ropui na min next ang che, chung zawng zawng chu i fapa Isua hming ka rawn ding le. Amen. Tunah chuanin thucham in sawisak turin tlangval Hezekiah beipatha i lo sawm ang.
Le i Pathianin damna tha te min pe a, mahse berin Pathian hnenah a lawm thu awm se. Tichuanin PMCF a kan hruaitute an duhsak takin hun mi han siamsak a, an hun mi han pe a, an chungah pawh lawm thu kan sawi ni se. Tichuanin eng thu nge vawiinah hianin ka sawi ang tiin ka inngeitur nasa ve khawp mai a. Hei chutah chuanin, I eng pawh nih se, tunge ka nih tih hi sawi ila a tha in ka hria a, vawiinah kan thungaithlak tur chu tunge ka nih tih ni dawn a ni. Tichuanin, Who am I? tih pawh ni ang a, hei Who am I? han tih chuanin i kan rilruah lem chang thiam Jackie Chan-a pawh rawn lan. A rinawm a, i Jackie Chan-a khate khanin a hriatna a hlauh va, a hriatna hlauh hnuah khanin tunge a ni, enge a ni, eng dinhmunah nge a din tih kha a hre ta hauh lo mai a tikhan buai chuar deuh khanin i a hun a han hmang ta kha a ni a. Chutiang deuh chiah chuanin i tunge ka ni, enge ka ni, eng dinhmunah nge tunah hianin ka din mek, Ka rilru put hmang hi eng ang dinhmun ah nge a din mek tih hi vawiina i kan ngaihtuah ho atan leh zirchhuah i kan neih tur atana i ka rawn duh chu a ni. Pathian thu ka inhnahna atan chuanin Rome mite hnena tirhkoh pawla lehkha thawn bung kuahna chang sawmhnihna leh hnikkhatna hi a ni ang. Rome mite hnena tirhkoh pawla lehkha thawn i bung kuahna chang sawmhnihna leh hnikkhatna thu hi a ni ang. Pathian thu chhiarin i lo ngaithlang u. A ni, nimahsela aw mihring, Pathian hnialveitu chu tu nge maw i nih le? Thil siam chuan a siamtu hnenah, Enge tinge hetia min siam? a ti ang em ni? Bel lei tlang khatin bel pakhat tak leh bel dang pakhat hlu lo taka siam turin bel vawtu chuan bel lei chungah thu a nei lo ve em ni? Pathian kan zat tan lo ni sawmsak rawh a se. Amen. Lo tawngtai ang u. Lalpa ka Pathian, min hmangaihtu, i khawngaihna, i zangaihna te kan changa i malsawmna zohzai kan chan avangin lawmthu kan hrilh a che. Tichuan a vawiinai thu kan ngaihtuah ho turah hian nangman min awmpui la, ka ngaihtuahna thinlung te nangman rawn neih la, ka kal tanga chhuak te chu i pawm tlak a nih theih nan Isua Krista hmingin rawn dil a che. Amen. Awle, illustration ang reng pakhat siam ka duh a, ui hi a awm a, saru a khel a, a lungawi khawp mai a, ih tichuanin a saru khel lai chu ih a tleipui ta em em mai a, tichuanin a saru khel chu a pu ta a, tichuanin dil lama an kalpui ta a, dil a an thlen chuanin ih a ma hlim kha a hmu ta, ma hlim thla ngei mai kha an hmu ta a, mahse ih mi dang emaw a tia, mi dang ui saru pu emaw kha a tia, ih khami saru kha. A awt ta tlat mai a, mi dang saru kha a hmu lian ta tlat mai a, tichuanin chu sak tum khanin an bauh ta a, an bauh chiah khanin ih a saru put lai kha tuiah khanin an ti tla ta a, a tichuanin ih an en chian khanin tu dang aw zawng khan lo ni lova, amah ngei mai kha ni a, a tichuanin ih mi dang ta hmu lenna vang khanin leh mi dang ta a awtna vang khanin, mi dang ta chu sak a tumna vang khanin a saru A put lai ngei mai kha tuiah khan an ti tla ta kha a ni a. Awle, Bible-a kan hmuh angin Bible chang rawn chhiar chhuah tak ang khanin i zawhna pawimawh tak mai i kan hmu ta a. Hemi Bible-a zawhna awm kha kan ni tin nun hian engtin nge a chhan? Engtin nge kan ni tin nun hianin a chhan ve le? Kan rilru engtin nge a chhan ve le? Tih hi vawiinah, Ngaihtuah ho ila a chhai a thain ka hria a, a chhan chu hei hi kan thalai nun te zingah hian nghawng tha lo zawngin a nei thui ve ta em em mai a, i kan that lai nunah hianin nghawng tha lo em em mai hianin kan nunah hianin a thawk ve tlat thin a ni. Chumi ni vang chuan kan rilru Bible changa zawn a awm hre reng chung hian i han thlir ho ila a thain ka hria a, pakhatnaah chuanin i Taksa peng intite ang, taksa peng a tlangpuiin kan taksa pengah hianin kan lungawi lo fo in a lang. Mi zawng zawng chu ni hauh lovang le amah erawh chu a tlangpuiin kan taksa pengah hian kan lungawi lo fo in a lang a ni. Kan mit te, kan hmuih te, kan hnar te Kan pian phung te pawh ni ta se kan lungawi lo fo in a lang a ni. Sam ngil in sam kir kan duh a, sam kir deuh in sam ngil kan duh a, tlem a hang ve deuh in ngo kan duh a, tlem a han ngo ve deuh a kan hriat te pawhin ngo belh an han duh leh zel bawk a, chutiang ang i. Rilru pu chu kan lo nit reng mai nih chu. Chu mi te vang hian a ni ang i plastic surgery hmanga sumdawnna te pawh hi i a hlawk chho viau mai te an tia a dik viauin ka ring a ni. Chu mahni induk khawp lohna chuanin mihringah hianin awngṭha loh em em mai hi A lo nei thei khawp mai a, mahse chumi ka sawi hma chuanin hei ka sawi hmasa duh, nang erawh chuanin a chhe zawngin hmawng inneih tir suang che, nang erawh chuanin a chha zawng a chhe zawngin hmawng inneih tir suang che kan ti hmasa duh che a ni. Heng mahni induh khawp lo naina thil hrin tha lo em em mai chu, mihring nuna thil hrin tha lo em em mai a neih chu, mahni induh khawp loina a thil hrin tha lo tak mai chu rilru hniamna a ni, rilru hniamna a ni. Chu rilru niamna chuan in nghawng tha loh neuh mai a hring chhuak leh a, chu chu nun hlut lo na a ni, mahni hlut a hriat lo na a ni. Chumi chuan in fa a hring leh a, chu chu bialnu bialpa Pathianna, Rihlo Pathianna a ni. Bialnu bialpa Kawpuite Pathianna chu engmaw kan tih chuanin hei hi a ni. Hetiang mi ina ama ni phungah a lungawi tawh lova rilru hniam taka a lo awm a, a nun a lo hlut tawh loh chinah chuanin bialnu bialpa han neih ve pawhin a bialnu bialpa kha, Eng nghakna berah a hmang thin a, a ai tha la tawng leh thei a ni tih kha beiseina kha a lo nei tlem ta em em tawh thin a. Chumi a ni vang chuanin ih a bialnu a bialpa ah khanin engkim engkim maiah khan innghahna ber atan te khan a hmang a, a ngaih pawimawh ber te kha a lo ni tawh thin a. Thil dang ih thil dang reng reng ai mah pawh khanin a tah pawimawh ta thin a, chu chu bialnu bialpa te Pathian na chu a ni. Tichuanin, I a ai tha a tawng leh thei a ni tih beiseina a lo nei chau tawh chinah kha chuanin i a thianghlimna han hlan mai pawh kha i pawi ti lohna kha a lo nei lian tawh thin a nih chu. Chumi ni vang chuanin i kan thalai nunah hianin hawng tha loh em em mai hianin i a nei ta ta a nih chu. Tichuanin, i ruihhlo, i ruihhlo Pathianna chu engtin maw kan tih chuanin chu kan sawi tak ang khanin i. Mi ril u lo hniam tawh a, a mah nun a hlutna hriat a lo hriat tawh loh chinah kha chuanin i a taksa ruihhlo hma an ti chhiat mai pawh kha pawi ti lohna kha a lo neih lian tawh a, a taksa an ti chhiat mai pawh kha pawi lo a lo ti tawh loh thin a ni. Nun hlut lohna chuanin i taksa ti chhiat mai pawh pawi ti lohna a hring chhuak a, tichuanin i mahni zawhawmna, Han hlauh mai pawh pawi ti lohna kha kan lo neih lian tawh thin a ni. Tichuanin mahni thianghlimna i han hlauh mai pawh pawi ti lohna ah khanin mi a hnuk lut thin a nih chu. Hemi hi a pawi thu e, a pawi thui em em mai a, mi ina hetianga a luh thuk tawh chuanin a tan chhuah leh hi a harsa tawh em em thin a ni. An tan hian kan tan hian chhuah leh hi a harsa tawh em em thin mai a ni. Mahse hetah hianin thil pakhat ka zeh tel duh hram a chu, Krista nen erawh chuanin theih lo a awm lo. Krista nen erawh chuanin engtianga thukah pawh hianin lut ila, kan ding chhuak leh thei, kan tho chhuak leh thei tih erawh hi chu chiang takin hria ila ka duh. Amaherawh chu hetiang nuna thu lut awtte tan hi chuanin i din chhuah leh mai hi i a lo harsat em em tawh thin a ni. Tichuanin i thenkhat elah chu i mahni taksain insitna avangte pawh anianga thawmhnaw insitna avangte pawh hian, A ni ang. Hetiang vanga i Pathian Biakbuk Thianghlim kan pan ngam ta lohna, inkhawm ngam ta lohna, society-a inhman pawh inkil tawihna te kan lo neih tawh thin a nih chu. Hei hianin a pawi thui em em mai a, kan tisa mai piah lama kan thlarau nun lam thlengin i nghawng thui tak mai a lo nei phah tawh thin, a lo nei thei phah thin a nih chu. Hemi a ning vang hianin eke nge thalai te kan rilru put hmangaih kan. Fimkhur a ngai a, mahni hlutna hi kan hriat chin hi a hma han pawimawh teh luh le, ti hian kan sawifiah leh hram teh ang. Tleirawl, hmeichhe tleirawl duhawk tak mai hi a awm a, ri hlo ti thin a ai up a, ngaihzawng a nei a. Kha a bialpa kha a siam that thei dawn lo ai chuan a ai tha tawng leh thei a ni tih hriain han bansan ta se chuanin, Ka tleirawl duam tak mai kha ri hlo tih thin tia mina kan sawi te zinga a tel loh mai tur mahni hlutna hriat lohna avanga ngawng thui tak mai a nei thin thalai te zinga hianin huaisenna tlem teh tal neihin nun hlutna hria in Huaisenna tlem teh tal nehin han bei let ve ngam ni ila chuanin, kan hrete tan pawh han awm ngam ve ni ila chuanin, mahni pawn han fight ngam ve ni ta ila chuanin, inchhirna mittui tam tak hi chu a luan loh phah hi ka ring a ni. Hemi avangin Mizoramah hian engtianga tam nge i mittui hi luang tawh ang tih hi chu nangni ho paonin in hriat chian vek ka ring e. Tichuanin point danga an kai leng aw, point dang an kai leh ang. A point dawt leh ah chuan point hnin a te pawh han tih la pawi awm love point hnin ah chuan in kan thil nei ah kan thil nei ah kan ti teh ang kan thil nei ah kan talent ah pawh ni ta se kan chhungkua ah pawh ni ta se nupui pasal fate ah chu chu engtin maw Mi dang talent, an lehkha thiam theihna te, an football thiamna te, an music thiamna te hmuh lian tlat a, mahni awm loh vang mai a, thil danga kan talent zawng zawng i hnuai chhia vek a, mi dang ta ngawr ngawr enna te pawh kha kan nunain nghawng thui tak mai hi a nei thin, a nei thei thin a. Tichuan in chhungkua, chhungkua in tin maw, mi in nge ti nge mi hausa Mi hoza chhungkua ka lo pian lo, ngete nge car tha tak tak ka nei lo, two wheeler ka nei lo, phone tha tak tak ka neih lo tia i chhungkua doubtna mina a lo neih tawh chinah hi chuanin chhungkaw hlutna hre lo lek a lo doubt a lo neih tawh chinah hi chuanin chhungkaw tan hianin share lian tak a lo tling tawh thin a ni. Tichuanin nupui pasala i an inngaihzawn lai induh ve em em mai te kha an lo inneih ta, an lo inneih tawh chinah, A pasalin hmeichhe hmel tha tak tak mai a an hmu a, a nupui a han sit deuh tlat tawh chinah hi chuanin nu pahlim tak nih hi a lo harsa tawh thin a ni a. Tichuanin i a nupui te pawh ni ta se, an pasal te han zahpui tlan tawh chinah hi chuanin nupui hlim tak leh nupa hlim tak nih hi a lo harsa tawh thin a nia. Tichuan fate a engtin maw? Fate ah beisei an ti sang ringawt a, ih kan compare vak vak a, midang nen kan khaikhin vak vak a, midang te chuan fel asin lehkhan thiam thei asin, kan fate veh zawng hi tiang chu tiang kha tiang tiin fate han pressure nasa tak mai te hi ih kan siam ve fo thin mai a, hei hian fate ah hian nghawng tho em em mai te hi a lo nei thei phah thin ta a, engtin maw? Ka thil neiah ka lungawi loh avang khanin ka chhungkua buaina ka thlen ta nih chu. Ka thil neiah ka lungawi loh vang khanin i ka nupui tan, ka pasal tan min hnawk sak ka lo ni tawh nih chu. Ka fate, ka fate ka lungawi loh vang khan ka fate tan i tuar hlel awm khawp ka lo ni ta nih chu. Chu keimah ka, keimah mihring mihrinna, keimah i Mahni nihna ngeiah ka lungawi lohna leh ka thil neiah ka lungawi lohna avang khanin keimah mai piah lamah ka chhungkua, ka thil neih hlu em em, ka chhungkua, ka kawppui, ka fate tan mi hnawksak ka lo ni tawh thin a nih chu. Chumi ni avang chuanin i mahni piah lamah kan thil nei han hlut loh leh zel te pawh nghawng hi a va neih thui teh reng em? Midangte tan kan bul hnaia i min hmangaih em em tute tanin mi hnawksak kan lo neih Kan lo va nih theih tehlul em hei an nghawng nasa tak a la a lo va neih theih tehlul em tih hi i kan hriat chian ka ring e tichuan point dawt leh ah kal leh dawn point dawt leh ah point thumna pawh an ti leh la pawh i awm lo ve point thumna ah chuanin harsatna kan tawh chung changa aw harsatna kan tawh chung changa mi zawng zawng hianin harsatna kan tawk vek thin a ni tih hi chu kan pawm a. Amaherawh chu mahni chungah harsatna a lo thlen hianin tuar dan hi mi hian kan lo thiam lo fo thin a ni. Engtin maw ni e harsatna a lo thlen chinah hi chuanin an la ve ngawih ngawih thin e, kan rum ve ngawih ngawih thin e, nutling patling kan rum ve ngawih ngawih thin e, thalaite pawh Mahse, harsatnaah hianin tuar bik ta ril inhriatna te hi a lo awm thin a, harsatna han tawh tak tak hianin ngete nge Lalpa ka chungah bik a thlen bik kher, ngete nge Lalpa kan chhungkua a kher, hetiang hi a lo thlen tih tein Pathian hnenah te pawh kan vui hial ta thin a ni. Mahse, han en teh, i ding lam emaw, i vei lam emaw, i ding lam mit emaw khan zawt teh harsat nei an lo tawk ve vek tawh thin hi a lo nia. Tichuan mihringah hianin i i harsatna hrethiam em em tu kha chuanin harsatna a lo tawk hnem tawh hle tih kha hre ringawt ila i a fuh duh viau vin i a lang a ni. I tichuanin harsatna kan tawh chung changah pawh heng tihian kan han vui leh lawp lawp mai thin a, aw le tikhanin point hnihna point point khatna point hnihna point thumna ka sawi tawh a, khami point thum ka rawn sawi atang khanin i kan thupui innghahna. I Bible-a kan hmuh angin zawhna pawimawh tak kan hmuh ang khanin thil siam chuan siamtu hnenah a nge ti nge hetianga min siam a ti nge em ni tih te, Belvawtu chuan bel leh chungah thu nei lo ve em ni tih te hre reng chung khanin i point thum ka rawn sawi atang khanin kan rilru hi eng tin nge a chhan ve le? Kan rilru hi eng dinhmunah nge a din ve le? Tunge ka ni? Enge ka nih eng dinhmunah nge ka din? Chutiang chiah chuanin tunge i nih? Enge i nih? Eng dinhmunah nge i din? Englai kha nge insiam that kan ngaih na? Englai kha nge midang te tana kan din chhuah ve a tul zia kan hriat na? Khan atang khanin zir chhuah kan nei ngei ka bei chei e. He thu hi ti lan ngei ngei ka duh bawk. Chu chu hei hi ni. In ngai tlawm la in hmusit kher suh. In ngai tlawm la in hmusit kher suh. Nun hlutna hriala chapo kher suh, nun hlutna hriala chapo kher suh ka ti duh a ni. Tichuanin a tawp lam kan hnaih tawh anga kan thusawi zawng zawng khaikhawmna atan chuanin Pathian thu hmang veka khaikhawm ka duh a, Pathian thu hmang veka a conclusion siam ka duh a. I tichuanin i chumi atana ka Bible chang rawn thlan chhuah chu, Samuela thawnkhatna bung sawm pariat chang sarihna thu hi ni ang. Samuela thawnkhatna i bung sarih eh bung sawm pariat chang sarihna thu hi ni ang. Pathian thu lo ngaithlang u. Tin, hmeichhia te chu lam chungin hla in an inchhawn a. Saul-a na sang a sang a that, David-a na sing a sing a that.

A sang a sang a that a, tichuanin i Davida hain a sing a sing a that a that a, a ai sang a a aia tit tha a aia ti thei zawk kha a hmu lian ta tlat a, a awt tlat mai a, khami ni vang khanin a lungawi tawh lo va ni. Tichuanin a lungawi tawh lo va Bible a kan chhir zel chuan kan kan hmuh vang a, a hmu mawh tlat tawh a nih chu. Davida kha a hmuh maw? Tawh mai ni chu. Tichuanin, i Davida chhiatna tur ngaihtuah khan hun kha an hmang ta a, a tawp a tawp ah chuan amahin a chhiatpui tih Bible ah kan hmu a ni. Hetah hianin kan ngaihtuah vang vang a, Saul-a hian hetah hianin, Aw a sang teh meuh mai, ka that ve tho va, a ropui tawk tho va lawm. Davida an a sing a sing a that a, ka lalram tan tho va lawm, ka lawmpui tur zawk a lawm, a sing a sing a that thei te chu ka lawmpui tur a lawm, tiin he nuho, he hmeichhe ho sawi hi dawnsawn dan lo thiam sela chuanin Solomonin a chhiat. Ka chhiat pha lo mai tur tih ten ka ngaihtuahna a awm a, mahse chuti rual chuanin ka ni tinun rawn hman tawh a kan ngaihtuah khanin kan nichina kan Bible chang innghahna ang khanin ka ni tinuna hman dan a kan ngaihtuah leh hianin sawl ang mai hi ka lo nih thin sawl ang mai ka lo nih thin rang hi a va han tam teh luh lem. He khawvel thil awm dan thlir thiam lohna nasa tak mai hi kan lo nei fo thin a. E. Mahni ta, mahni thil nei hlutna chang hre lova mi dang tang hmuh lenna te hi ka lo nei nasa ve em em thin a, mi e kan lo nei nasa em em mai thin a lo ni a, kei ngei pawh anianga e mi dang tam tak pawh hi in nih ka ring a ni. Chutah chiah chuanin e thil pawimawh ta em em mai chu heta Sawl a nun atanga kan hmuh ang hianin kan thil kan thil hriat leh kan thil hmuh te, Kan thil khai khin danah te hianin kan fimkhur a va tul em? Kan benga thil rawn lut ah te pawh hianin khai khin dan tawk, pawm thiam dan tawk kan nei hi a va han tul tehlul em? I midang i midang ta hmuh liana mahni inhmuhtetna te, kan midang thil tha an dawn a mahni dawn dawng loh anga lo inhriat ve na te hi I fim runah hian a lo awm tam fo thin mai a, chutah tak chuanin i fim khur takin a lai takah thil kan thlir thiam hi a lo pawimawh a ni. Chutianga thil lai taka kan thlir thiam a, a sang zawkte leh a hniam zawkte thlir dan kan lo thiam a, awmze nei taka thil lai taka thlir dan kan lo thiam a nih chuanin kan ni tinlun hianin i. hmasawnna tam tak a hmuh a nga tichuanin kan nu nina i hreawm tam tak rilru hreawmna tam tak kan lo nei ve thin ang te pawh kha a zia awm lam a pan a nga tichuan kan that lai nun te pawh hi nuam takin kan hman thei pha hi ka ring a i chutiang chuanin i ka beisei bawk a ni. Tichuanin i kan Bible chang i kan rawn ti rîk aṭang te khan leh kan theih ang tâwk anga sawi zâwna aṭang te khanin i hlâwkna kan nei ngei ka beisei a. I kan Pathian thu kan ti rîk te leh kan theih ang tâwka kan sawi zâwna te chu Lalpa'n kan zâwt tan bal min sawmsak rawh se. Amen.
Vawiin inkhawmna lo tel zawng zawng te ka Lalpa Isua Krista hmingin chibai ka bu ka chu. Vawiin August nihnih sanghnih sawmhnih inkhawm program hi tiang hi nia, kan inkhawmna hruaitu hi nula Gospel H. Lalmalsawmi, an Executive Committee member a nia. Zairawng bawlna min neihsaktu kha Tlangval Kelly Chhi, Tlangvalpa Chhia, A nia. Tin, Pathian thuchah min hrilhtu kha tlangval Hezekiah beipatha kan Executive Committee member a ni. Eh, biakin hmun chu changah thuthar kan han nei a, eh, a man hi kar leh lama inhlanfel thei tura kan ngai a, a ramri khamna te han han ti fel a, pole demarcation kan tih kha an han ti fel a, kar leh lama kan hruaitu ten an han um zui dawn a ni a, chanchin tharawm leh vela, eh, member te kan inhriat tir leh dawn nia. Chawni leh lam programme lo ngaihthlak chhunzawm ila chawni leh kan inkhawmna min hruaitu tur hi tlangval HK Lalsangzela a ni anga tin special item kan nei leh tur a kan inbei se a. Tin Pathian thuchah min hrilhtu tur hi Rev. S. Beihruasa kan PMCF Executive Committee ex officio hlui a ni dawn a ni. PMCF Rising Day vawi sum thum pakuana kan hma lawka kan lawm dawn a ni a, August ni sawm paruk hi PMCF kum sum thum pakuana lo ni dawn ta reng mai a, he hunah hian programme special tak nei tura ruahmanna kalpui zel a ni a, member zawng zawng te he hunah hian tel turin kan insawm mai bakah kan chhungte kan thiante, Kan Lainate he hunah hian min rawn telpui turin kan sawm a ni tih kha kan inhriattir leh ni ta a sela, kan hun neih dan turte remchang dan angin kan inhrilh hre zel dawn nia ka lawm e.
Kan hun tawp kan lo hnaih dawn tawh ang a, kan za vaiin Lalpa tawngtai dan min zihtir angin lo tawngtai ang u. Kan pa Vanami i hming za awm rawh se. I ram lo thleng rawh se, i duh zawng van an ti ang in lei min ti rawh se. Nitin kan ei khawp in chaw min pe ang che. Kan chunga thil tisualtu te kan ngaidam ang in nangpui in kan thil tisual ngaidam ang che. Sual tura thlemna ah min hruai lut suh ang che. Misual lakah chuan min chhan dam zawk ang che. Ram te, thil ti theihna te, ropui te chatuai ang ta ni si a. Amen.